ila ya nkarhi mingisero wa mugana lowunene fm i khume timinete ntsena ku bila ora ya khume mbirhi eka siku ro hlawuleka swinene ngopfungopfu ka vanhu lava va tiyisisaka na ku vona leswaku rihanyo ra hina eh, ri tshama ri ri ka xiyimo xo hlawuleka ri tshama ri ri ka xiyimo xa le henhla hi ri homuhomu ka n'wina vaongori eh, hi ndlela yeleyo kwala mi va ku mi ri koho hi siku leri hi nge tiri hi ri vekele tlhelo ku va hi ta bula na n'wehe eh, tanihi vaongori mi hi byela leswi mi nge le ku hlanganeni na swona ku tinyungubyisa hi ntirho wa n'wehe mi langutana na covid hi mahlu eh tinhlayo ti ze ti ya hansi eh hi ze hi tolovela ku ku le ku hanyiweni na covid n'we mi sungule na yona mi kha mi ya ntirhweni mi hi pfuna ku vona ku eh hi kota ku fika ka xiyimo lexi hi nga ka xona namuntlha se ke ha mi hi nga mi tlangeli ha yini ke kambe ke na n'we tanihi vaongori eh ku na van'wani va vulaka ku ma pfa mi khola mi pfa mi vona ka mi kha mi ya hala na hala na hala loko hi tshame laha opd mi nga hi hlamuli eh ve ri mo khola kambe a va swi tivi ku ma mi kha mi endla yini hi ndlela yaleyo se kumbexani namuntlha mi ta nyika nkarhi mi hi byela kahle kahle ncini lexi ndlaku ku um hi pfa hi mi vona mi hindza mi ya hala mi hindza mi ya le mi hindza um eh, hi yo mhaka namuntlha hi te hi la ku vulavula na minhlangano ya vatirhi e-e hi te hi la ku vulavula na n'wina um hi ndlela yeleyo seke leswi hi nga lali mpopola hi ta amukela mec wa timhaka ta rihanyo dokodela poppy ramathuba hi bula na vona hi twa ku voho tanihi hi murhangeri va ri yini loko swi ta ka timhaka ta ku tlangela siku leriwani eh na koho hi yisa ku yini mahlweni eh hi minkarhi ya ku tala ku tala ku vulavuriwa hi timhaka ta ku ku na ti-theme leti ti langutiwaka ka lembe na lembe hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na ti-theme ti pfuna yini ku endla sweswoleswo hi vo hi bula ku na vona mingisero munghana na nona fm hi famba na wena na wena kandziyisa rito ka 071 265 kumbe yi bela riqingho ka 015 297 kumbe tirhisa matheko la dp at sabc co za kumbe at africa munghana i twitter handle sweswo swi ta endla leswaku mina na wena hi kota ku hlangana eka eh, n'wina tanihi vaongori loko vuya mahungu ya misava ya awara yan'we hi ta bula na professor eh, temba sono hi lava ku languta ka timhaka leti humelelaka le apalestine eh, na le israel hi languta kahlekahle hi fike njhani ka xiyimo lexiya kahlekahle apartheid yele leyi vulavuriwaka hi yoho yi fana na leyi vapapa na vakokwani va nge va yi hlangana na yo haleni ke na koho eh, i ncini xi ndlaku sweswiwani ku va na ku tshukisana na mahlo loku ku nga koho hi ndlela leyi afrika wa vulavula ka munghana lowunene fm makomba ndlela yimani ya ka mac dr poppy ramathuba hi ku na vona la layinini la eh, va hi byela ku eh, timhaka leta international nurses day ku va kha ku langutiwa yini yi suka kwihi ka matimu ya koho hi ndlela leyi swivutiso ni tinhlamulo nhlikani lowu eka afrika wa vulavula mac i nhlakani yi mi amukerile ka munghana lowunene fm i i nhlekani leyi fanaka na vuyiseli hinkwavo na ku nkhensa nkarhi mi nga yi nyika vona E, namuntlha i sikunkulu ka e, xiyenge lexi mi xi rhangelaka mec na swi tivaka ku na vatirhi vo hambanahambana va tinxaka to hambanahambana va tirhaka swo hambanahambana kambe ke van'wani va vula ku lavawani hi vulavulaka hi vona namuntlha e, hi nga vula ku hi van'wani lava va tiyisaka na ku vona ku eh, ntirho wa ku korhokela vaaki loko swi ta ka vutshunguri swa humelela international nurses day ka n'we tanihi murhangeri wa ndzawulo ya rihanyo limpopo yi vula yini ka mina i siku ra nkoka ngopfu because i siku leriwani loko i hleketa i nineteen sixty five va ya va international council council of nurses kumbe i c n va vone ku ri swa nkoka ku ri va recognize siku leri ku nga velekiwa wun'wani wa mhani mhani wa migingiriko loyu hi n'wi vitanaku ku i florence nineteen gay mhani loyiwani i yena loyi a nga swi kota ku ri ku va na profession leyi na ku namuntlha profession leyi ya vuongori ku ri ni ta tsundzuka ku a ku ri na tinyimpi nyimpi liya ya Crimean War hi yena mhani a famba a khome khendhele la yena ku nga ri na swilo leswiwani hi ri na swona leswi vaongori va swi tirhisaka namuntlha a pfuna masocha lavaya a va vavisekile ma vo tala va vona a va ta ze va lova kumbe va hi siya emisaveni hi mhaka ya ti ku ri a va vaviseke swinene mara hikwalaho ka migingiriko ya mhani loyi hi vonile ku ri vo tala va ponisile vutomi bya vona se siku leri ra namuntlha um hina hi ri va ndzawulo ya rihanyo ri va ra nkoka because i rona leri ri lavaka ku tshama hi tivutisa ku a xana vaongeri va hina laha xifundzenikulu xa xa limpopo a ha kota ku va khensa ka mitirho leyi va yi endlaka na kumbe hi yimele loko munhu a famba emisaveni hi kota ku vulavula ku ri loyiwani a ku ri muongori wa migingiriko loyi a tiva mitirho ya yena kahle Xin'wanyana, khalanga mi mi tsundzuka ku ka ndzawulo leyiwani ya rihanyo hambi hi ri na vatirhi vo tala swinene mara lava hi va vitanaka ku i heart beat ya yona ndzawulo ya rihanyo i vona vaongori lavawani because hambi n'wina loko mi vabya mi ri loko mi ya xibedhlele ha swi tiva ku vanhu vo tala loko mi ya ku mi vabya mi hleketa dokodela mi hleketa ku voniwa hi dokodela mi rivala ku ri loko mi fika hambi i eka o p d kumbe i eka casualty munhu loyi a ta mi pfunaka i yena muongori loyi a ta kotaka ku loko a a a hetile ku mi pfuna a swi tiva ku ri i fanele ku ri a endla na dokodela i tlhela i kamberiwa hi dokodela loko dokodela a ku wa ku adimita leyi awadini dokodela a nga tshami na wena awadini i yena muongori la a ta tshama ku wena na madyambu na nhlekanyi loko swilo swi cinca swi ta cinca i ri na yena muongori i yena ta vitanaku dokodela i ri ni summarize ni ku loko i fika emisaveni i ri le amatity ward munhu wo sungula ku vona loyi a ku pfunaka i yena muongori a ta ka pfuna mhana wena ku ri wena i ta i ta velekiwa laha emisaveni na loko i famba emisaveni munhu loyi a pfalaka matihlo wa wena a le xibedhlele i yena muongori so ma swi vona ku ri mintirho ya vona yo ti vulavulela hi vona loko vona ku sungula loko hi fika na loko hi famba i vona vo hetelela ku va vona laha misaveni loko mi kha mi languta ntirho wa vona mi langutana leswi i va va va khomisiwaka swona swa vulavurisana mec ni ta vula leswi mhaka ku van'wani va hehla ku um va tirhisiwa ngopfu va kha va tirhela swo ka swi nga vonaki van'wani va ku eh va tirhisiwa ngopfu ku ve a va fanele va laha ku fanele ku tirha munhu un'we va tirha va ri vanharhu va tirha va ri mune sweswo swa ku taniya mi mi mi tanihi ndzawulo mi ri yini ka swiyimo swa muxaka wolowo khalanga hi fanele ku twisisa ku xiyimo xin'wanyani a hi lexi hina hi xi rhandzaka kumbe hi xi lavaka um loko a hi xi hi xi kota a hi to lava ku lexiya xa ratio ni ni nyika example loko hi vulavula hi i c u laha va vavabyi va le ka ti-ventilator a ku fanele ku va ku ri na muvabyi wun'we na na na na na muongori wun'we loyi a ri trained hi swilo swa ICU mara ni ta tsundzuka ku loko hi ri busy ka tinyimpi ta ti-covid vanhu vo tala a va lava ku pfuniwa ka ti-ventilator ene vaongori valavo a hi na vona hambi a hi rhandzile ku ri hi nga va thola a va kona va va va va va stress ni ta ku i ti-stress skills vona lavo va ti-specialist i xo sungula xexi xi endlaku ku mi kuma ku muongori vun'we i tirha mitirho ya vaongori vo tala hi mhaka ya ku skill lexi a na xona a xi na vanhu vo tala xa vumbirhi i timhaka ta ti-resources ku ni nyikisa example hambi kun'wani va nga va va ri kona ku fana na loko hi vulavula hi ti-enrolled nurses kumbe ti-enrolled nurse assistant na tiva ku ri ku na van'wani va nghene ku swikolo swa kona mara a va koti ku thoriwa hi mhaka kwa kwalaho swa ku timali va ta mi byela leyi va treasury ku ri mali leyi mi ri na hi mi nyikaku yona hi kombela mi prioritizer lavawani va ti-speciality nurses mi kuma ti-advanced midwives mi kuma tona ti-icu nurses mi kuma ti-theatre nurses um va hi byela ku mi nge appointi lavawani va ticategori to tala because lavawani loko loko mi n'wi kuma loyi wa i c u mi nge n'wi tshiki mi fanele ku ri loko mi kuma namuntlha mi n'wi nyika offa namuntlha loko mi nga n'wi nyiki offa loko dyambu ri ri pela ni ta kuma kumbe hambi private kumbe ti-private tin'wanyana ti n'wi tekile mara loko hi ta ka letiwani tin'wani ti-category mi ta kuma ku vona at least va ha ri kona ka makete mara mi kuma ku milawu ya kona yi ku mali ya xota a yi koti ku ri yi kota ku va thola laha yi lava kona xin'wana lexi ni xi vonile ku masiku lamawani xi endlaku ku ku va na eh, eh, situation ya hina yi va wes ya shortage ngopfungopfu hi languteka titliniki na kona ka swibedhlele um lavaya va treasury va te na ndlawu un'wani va ku ka vona va ku ka vatirhi va mfumo loko i ri na malembe a sixty i nga teka pension ya loko i ri na malembe a fifty five i nga yi teka hi nge ku penalize i nga teka early retirement mara ma tiva khalanga leswi swi ni twisaka ku vava swinene loko ni langutile ti-resignation leti ni ti kumaka ta vanhu lava va retayeraka va ku va lava ku teka ti-early retirement hi mhaka ya ku va nge kumi penalty hi hi hi wona ndawulo yiwani wa treasury hmm. A hi lava vanhu a ni ta ku a hi vo famba hi ta vona ku ri hi ta hi ta endla njhani ni ta tiva ku ri van'wani va va ku nga ku a ni vulavuli kahle hi vona ku fana na loko ni vulavula ku ri ku na ti-administration te to tala kumbe va ku ku na ti-p a ta five um kumbe va va va ti-administrator lava mm, mm. Eh, va kona if if ku ri vona lava va retayaraku because va fifty five um mbilu ya mina yi nge vavi ni ta twisisa ku i nkarhi wa vona a va fambi mara lava va tekaka early retirement khalani i vona vaongori lavawani hi vona vo tala va vona ni tsundzuka last week ka mupani ntsena i vhiki rin'we twenty ya vona loko ni va interview van'wana na va fonela ni ri na va tiva ku e why sesi mi lava ku famba ma ha ri fifty five ene n'wina na mi tiva ku ri ma mina mi gingiriko ma ri mm. strong ma kota ku tirha mm. va ku mec hi karhele nakona hi xi vonile xitsongwatsongwana lexiwani xi teka na tikholiti ta hina to tala sweswiwani hi hleketa ku hi famba hi ya tshama na switukulu swa hina malembe nyala lahawani kumbexani hi ta kuma nkarhi wo wisa because since ku va hina a hi si tshama hi tiva ku wisa hi tirha vusiku na nhlekani nkarhi wun'wana na wun'wana loko i ya xibedhlele kumbe tliliniki i ta kuma muongori se hi swona swi endlaku ku vo tala va vona va va va tikuma ku va va famba sweswiwani lavawani vo tirha tihofisini va ku fana na vakhalanga a va resign a ni ri vona va titirhela va tshame kahle so i vona a hi ta ku loko ku famba vona va ta hi nyiketa timali timali ta kona hi ta kota ku ri hi kuma ma- vaongori van'wanyana hae ku famba vona vaongori lavawani i yona frustration ya mina ene na swi tiva ku ri va ta kwata lavawani mara a ndo kombela ku if ke i vona va yingiselaka wa ti tiva ku ri wena u ti tshamela va ku wena i tirha ka ofisi ya hr kumbe i tirha ka yini na yini na yini wa swi tiva ku ri hambi wo famba um hi tatwa ku vava mara swi nge fani na loko ku retire muongori loko loko mi kha mi vulavula eh, hi ndlela yaleyo mec swi tikomba ongeti eh eh vaongori lavawani ma ma ma va rhandza handle ka ku va kumbexani mi langutela treasury ku yi ta ku okay hi ta va ngetelela mali yi ndlisa leswi hi tani ku ku na leswi tanihi ndzawulo mi swi endlaku ku tlangela va vaongori lava kumbexani mi va pfu- mi va mi va ndlela mi swi ntlangwani sweswo sweswo lembe rin'wana na rin'wana ha va yendlela mitlangu leyi eh ko va ku loko last year ku va na leswiwani swa covid hi kume hi swi endla virtual u nga ha swi koti ku ri a tala ndhawu yini mm. na lembe leriwani leswi hi nga advisa ku fana na namuntlha a hi fana hi ri le amampeni ho kombela swibedhlele ku ri va endla ku ri va teka um number ya few ya vona mm. va va va tlangela na vona eh va kota ku ku ku, ku, ku fikisa eh ma, marito ku, ku huma ka hina ka swibedhlele hinkwaswo vo tala va va va tlangela eriwani because leswi a hi swi yendla ku fana na twenty nine a ni ri a hi va vitanile a tiholweni va tala hi va nyika na ti-present mm. hi kuma ti-sponsor eh nge vulavuli hi mavito ya tikhampani mara ta ti tiva tona lava va tirhisanaka na hina um va tibangi na vona na va ti-insurance company vo tala mi kuma va fika loko ni va kombela ku ri a hi kombela mi hi tisela ti-token of appreciation ta vaongori lavawani so hi va na siku ni vona hi va nyiketa marito ya ku motivate ku ri va nga heli mbilu va swi tiva ku ri i vona munhu wo sungula loko ni fika misaveni i vona munhu wo heta loko lomu ni ta n'wi vona loko ni famba emisaveni se va kota ku hi ku mi kuma ku va va motivated va kota ku famba va ya tirha va va ya na migingiriko xin'wana lexi xi endlaku i ku hi fanele ku kombisa ku eh, na swi tiva ku ri vaakatiko loko mi va pfulela va ta va va vulavula ku he vaongori loyi ni ye a khensani xawuta a ni endla leswi a ni endla leswi mm. se khalanga i ri ni mi byela mina since ku va mina ni ni ya xikolweni xa le xa vudokodela mm. a ni tirha na manese hambi ni ri exichudeni a hi tirha ti-practical ta hina hi dyondzisiwa hi manese ku tshutshara na ku endla swilo swo tala na loko ni vuya exikolweni a ni tirha na vaongori vaongori va hina vo tala i vaongori va timbilu ta kahle that is why mi vona vanhu vo tsahani va na timbilu ta rirhandzu ku ko va na few two or three because na vanhu na vana hambi ku ri vana va mina hinkwavo va ri five mi ta kuma ku un'wani wa kona ka lava va five mbilu leya ya ramatuba a nga na yona i na yin'wani ni tlhela yi xivutiso loyi i teke mani so so swa endleka sweswo na ndyangwini ku ri vanhu va nge fani vaongori va hina vo tala ni vona va fana ni lavaya lava le va le mudimoni le namuntlha siku leri mina ni tlangela vona lavaya va le mudimoni le a hi tivutisi mina na na n'wina khalanga ku ri loko mi tshame studio ku va na ndzilo a studio mm. leswi mi ta hleketaka swo sungula i ku chava for safety let me run for the safety of my life mm. vaongori lavaya va le mudimoni le ndzilo va wu vona three a m ku nga ri na munhu vo tala va hina hi hi tlerini hi khome hi vurhongo va nghena ka wadini va nga chavi ndzilo luya va teka vavabyi va kona va kota ku saver twenty five ya vavabyi unfortunately vutomi bya vavabyi vambirhi byi byi lahleka mara twenty five va yi savile va hle va va tona ti-fire extinguisher va ha yimelela va ya va swi tima va va va firefighter va nga fiki vona vaongori lavawani va teka um ti-fire extinguisher na mati ya le wardini va tima xilo lula xibedhlele xi va saved ku ri ko va ndhawu leyi leyi nga hela hi ndzilo so ndzi lava ku kombisa hi ve na manese va le jane fair khalanga ku tlhe ku va na ti-floods ni ka sungutuka lembe leri ku va na tihlasi mapati ya pfariwa ku va na eh, ku nga vi na tindlela ta ku fa tiambulense ku ti fika aswibedhlele hmm. electricity yi famba escom yena ita yi biwa hi lightning yi nga tirhi vaongori lavaya va deliverisa vana va ku fika nine va tirhisa tithochi ta ti-cellphone ta vona va nga ri na michini ya ku kambela vana mm. mara va tirhisa va teka na ti-tissue ti-hard cover leti yaka tissue va tirhisa tona ku kambela mbilu yin'wana i vona vaongori lava na swi vona ku ri a va endli ti-headline mara mina because ni tirha na vona siku rin'wana na rin'wana mm. ni tinyungubyisa hi vona ni tinyungubyisa hi migingiriko ya vona mec ni, ni kombela ku hundzi la ni hi ta vuya hi hetisela lexi hi hetiselaku hi xona i ku ni twe mukha mi vulavula hi timhaka ta ku va va vaongori va le ku tshikeni van'wana va ku va karhele van'wana va ku yini kambe un'wana muyingiseri la i ri swin'wana swa leswi swi nga va ku swi endla ku va tshika i timhaka ta ku kumbexana leswi a va fanele va tirha hi swona swa kayivela a va na switirhi swo enela a ni tivi n'wina tanihi hi limpopo mi le ka xiyimo xa njhani ni kombela mi ni khomela tani ni sungula ni hundza hi la hi ta vuya hi twa hi n'wina ka sweswo emec dr poppy ramathuba emuyingisela umnkanalo on fm nipfumeleni nisungula nonda hi laha hi ta vuya hi yisa mahlweni endzhaku ka leswi sweswo miyingisela umnkanalo on fm ni la ku ya kuma nhlokomhaka ta mahungu ya misava na sisi lilian hlavangwani seke eh, ni nga se vulavula na vo sisi lilian hlavangwani a hi hetiseleni eh, kumbexani mani vhenta ka sisi lilian hlavangwani va hi nyika nhlokomhaka ta mahungu ivi hi hetisela na mec 0152971555 hi laha se hi fambako mina na wena hi tlangela vaongori ni te ri ni tsakela ku bula na vo vaongori lava mi hi byela ku mi mi tirha njhani mi titwa njhani loko mi pfuka na mpundzu mi ya ntirho loko o tshika ku va na swin'wana leswi swi nga ta lava ku hi vitana mec va ta swi hlamula a hi ta va vitana kambe a ku nga ri siku ngopfu ra ku va hi hi kombisa eh, eh, na swi tiva ku nga ku ra mintlhontlho kambe hi byeleni leswi mi tirhisaka xiswoho tanihi hi vaongori ncini xi ndlaku ku mi pfuka mi ya ntirhweni um leswi va nge va pfa va mi vona mi va hundza lomu ya ti-opd ku va ku endleke yini mo va hindza hi mpela hi mhaka ku a mi va cheki kumbe ku va ku ri na swin'wana mi va ku mi kha mi swi endla ke hi hi dyondziseni hi kota ku swi tiva hi ku loko hi mi vona mi kha mi ku eh, a ni mi- mi va mi mbale na na ve ri makwayikwayi etitirikota sweswi mi vala sweswiya mi kha mi yi hala mi yala hina hi ri mo hi kholela kumbexani mi va mi kha mi dya swin'wana vhetani mi hi byela hi le ka 015 297 wa ni double five a hi kumeni nhlokomhaka ta mahungu ku sungula na sisi lilian hlavangwana ya sisi lili nongonoko wa afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa international nurses day i siku leri ku langutiwaka na ku xixima vaongori se hi le ka 015297185 mane tsala na mec vachucha se hi twa n'weku miriyini muyingiseri wa mina mec miriyini ka, ka, ka timhaka letiya ta ku eh, van'wana va nga va tshika hi timhaka ta ku leswi va faneleke va tirha hi swona a swi kona um ka swivanga leswi yi swi endlaku a a xifundzankulu xa hina xa limpopo um i ku i ku prioritize tona ti-equipment leti va va vulavula ntiyiso ku ri um malembe lama ya nga hundza a hi nga ri na ti-equipment to tala mara hi te na strategy xa ku hi nga va pfuna njhani sweswiwani timhaka ta ti-equipment ta ti swibedhlele swa hina hi swi improve swinene um swo tala swibedhlele swi na tona ti-equipment leti ko va mi ta kuma ku ka tliliniki yi na yi mara loko mi kuma ku mina vurhangeri bya ku twisisa ku rhange ra xibedhlele kumbe health center kumbe tliliniki yaleyo mi ta kuma ku loko mi ti mi ti vhakachela mi nge kumi problem ya shortage ta ti-equipment swin'wanyana swi ye hi mhaka ya vona ku rhangisa mi ta tsundzuka ku siku leri ni ya no bela vaongori a va ni byela ku ri a va na ti-ctg leti va ti tirhisaka ka vamhani loko va ri pregnant va kombisa ku a va na yini na yini na yini swilo sweswo a ni tekangi na mavhiki mambirhi ni nga si swi kuma ni teka leswi a swi xaviwile swibedhlele swin'wanyani a swi xave va xavile ni famba ni teka wa ni pamula one one one one ku ri ni ya nyiketa vanhu se loko ni investigate ni kuma ku mhaka ya ku vurhangeri bya kona loko byi cele vurhongo ni ta kuma ku a va na tona ti-equipment leti se le leswi ni encouragea ku mane vaongeri lava na madokodela lavawa na vatirhi van'wanyana ku fana tivideo na vona ti-radiographer i mhaka ya ku va nga tshami hansi va ku va ta yimela yena murhangeri wa xibedhlele kumbe wa yini a va xavela swilo leswiwani i vona ti-end users va fanele ku ri va submita va follow up loko va kuma ku a va va xaveli ofisi ya mina is open loko i ku i mhaka ya ku munhu i lava x-ray machine because i lava ku tirha i swa vavabyi ni ku a nga landzeleli protocol i fanele ku ta ka mina a ku m d ni tirha xibedhlele lexi a ni na muchini wa so na so mina hi mina ni ta kota ku vutisa h d ku ri vanhu va wena va tsandzeka ku xavela vanhu lavawani mi nge yisi vanhu emasin'wini mi ri va fana ku ya rima mara mi va mi nga va nyiki tithulusi ta ku tirha hi tona se hi lava ku a hi tirhisani hi tshika ku complaina hi ri ti-content ta hina hi nga contribute na hina vavabyi lavawani a hi va munhu wun'we i vavabyi va hina hinkwawo lava va hi tirhaka ka ndzawulo ya rihanyo i vavabyi va hina va tshembe hina loko va ta ka swibedhlele swa hina kumbe ka titliliniki ta hina va teka va ta va ta hi nyiketa vutomi bya hina bya vona va va hi nyiketa vutomi bya vona va vu va veka vutomi lebyiya bya vona emavokweni ya hina leswi hina hi fanela ku hi swi endla i ku va pfuna ku ri hi va nyiketa rihanyo because na ndzawulo leyiwani ya hina khalanga i ndzawulo ya rihanyo swi kombisa ku a hi ndzawulo ya mavabyi i ndzawulo ya ku nyiketa vaakatiko rihanyo so rihanyo Ni nge koti ku nyiketa vaakatiko loko ni nga ri na vona vaongori lavawani, loko va nga ri na tona tithulusi kumbe michini leyi va lavaka ku yi tirhisa mhm. ku ri va ta kota ku tshungula vavabyi. MEC hi khensile swinene eh, eh, ku va mi tinyike nkarhi wa ku bula na hina ka Afrika wa vulavula ka nhlekano siku ra namuntlha hi ka hi tlangela siku leri ra vaongori ka vula a hi yeni ni mahlweni hi va tlangela leswi ni nga mi yingiserisa hi swona mi twala mi ri na rhandzu swinene eka vona vaongori lavawani yana ni mahlweni mi va seketela na vo ni tshemba ku va ta mi seketela ku ya mahlweni inkomu mec ni ri ka vona happy international next day inkomo mec ya cancer swinene sweswo miyingisela munghana lonene f m valava hi bula na vona i mec dr poppy ramathuva se hi la ku bula na n'we vaongori hi le ka 0152971855 a ni kumbexana mi ta tirhisa na twitter handle ya hina at africa munghana at mathevula dp n'we mi nga va ku mi kha mi yingisela hi ti-headsets mi ri ntirhweni eh vaongori kumbe eh mi ri off sweswo swa kutani a hi buleni lava ku twa ku loko mi ku mi ya ku tirheni eh i ncini xi ndlaku ku mi tiya mpfuka na mpundu mi ku ni ya ku tirheni eh hi ndlela yeleyo ni tsakela ku bula na n'wina thwi a ni lavi ku eh leswa swa ku eh mina ni vula ku ku na nese un'wana hala a ni lavi swona namuntlha ni lava vaongori na ta kota ku twa loko ku ri ku himpela va koho vaongori eh, lava hi bulaka na vona loko ri ku hava vaongori eh, swi ta vula ku vayingiseli vaongori va a va yingiseli afrika va vulavula se timhaka ta vaongori a hi nga ha vulavuli hi tona ka nongonoko lowuwani ma swi vona eh, se kambe loko va ri koho hi ta va twa kwala moyeni wo sungula hi loyi nhlekani ahee botpet minjhani hi pfukile minjhani tate hi pfukile ha khensa swinene ni vula na le ka n'wina ni ku happy international nurses day ya vulani swi njhani mara ku va muongori Ah, ku va muongori lexi ni nga sungulaka ni xi vula i ku i ntirho wun'wana wa ku wu lava mbilu wu lava u ri na mbilu u ri na rirhandzu u ri na ntwelasiwana like loko u vona patient i languta patient u yi teka as loko ku ri ku i munhu wa xinuna u xi teka as ku ri buti or papa or kokwana wa wena i think loko swo sungula kwalano u nge vi na problem hikokwalaho ka yini loko mi kha mi xaxameta mi tlule nuna hayi kumbe vavanuna vavanuna va hayi loko ekobsesi ni nga mu kavanyeti yana ni mahlweni it's okay mm. eh like swi lava u va na swisweswo ni nga swi hlaya like hi kona u nga ta sungula ku va u u u kota ku va u nesa muvabyi wa wena hi mbilu ya rirhandzu cause entirhwenyana wun'wani wa tika i ngo ni swi veka hi ndlela yaleyo a wu olovangi wu tika loko ku ndleka yini kumbe loko ku nga endleki yini hi lero ku va i vona munhu a kha a vabya ku mi byela ntiyisani i swilo swin'wana ti ti veki ku ri wena ku ri wena i kha i twa ku vava u kha u tleri laha mibedweni u nga koti nchumu loko wo tiveka wena ku ri wena u ta n'wi nyika a total nursing care leyi lavekaka mara loko wo swi teka as if ingaku we a hi wena or i munhu un'wana ni nga n'wi tiviki obvious a wu nge vi na mhaka so lexi ni nga xi khutazaka eka manesa ya hina i ku va loko hi kha hi va nesa vanhu lavawani hi va nesa ku fana na loko ku ri va boti wa hina va papa wa hina va mhani wa hina vana va hina a hi nge vi na problem mm-hmm. ene hi twisisa ku muvabyi loko munhu a vabya ku vulavula ntiwisani u u hela mbilu u na ximbilwani xintsongo u complaina ngopfu is either ta mi vitana vitana ko tala a complaina complaina lero pain yi ku ndla u va u va swin'wana leswa swa ku vanhu va va va tsandzeka ku va va ku kondzelela tafana loko ntirho lowa hina wu lava u ri na mbilu loko wa wu na mbilu mm. u u u ta swi kota ku kondzelela minkarhi ya ku tala ku vulavuriwa ku makhola a ni tivi ku mi tshama mi swi twa na va vula ku eh, ma ma makhola eh, loko mi va ku makhola ku va ku endleke yini kasi um ku vulavula ntiyiso bot pattern mina mina ni tirha elimo hospital ani yes yes swa va kona sweswo kuma va vula va ku manese makhola mara honestly speaking ku vulavula ntiyisani xin'wana ku va ku nga ri ku khola mm. va ku ri ko va ku ri na yini hina ko va na moya luwa wa ku manese va khole hi lero loko va ze va ta community loko va ze va tikuma va nghenile la xibedhlele va va na moya luwa wa ku hi lero va twisisa ku manese ma khola hambi ku ri ku u kuma ku yes of course munhu wa vona mi le ku endleni hinkwaswo leswi lavekaka as a nurse leswi faneleke u swi endla ka muvabyi mara hi mhaka ku se ku na moya luwa wa ku manese ma khola se lexi ni nga xi vulaka community i ku va hi khomisana mm-hmm. like hi seketelana ku va va n'wi susi va va n'wi susa kaya va n'wi tisa i ku va kaya vona va va va kha va tsandzeka va lava a ta kota ku pfuniwa exibedhlele lexi ni nga ta xi hlohlotela mina eka community i ku va hi seketelana hi tirhisana hina as hi ri manese na vona mm. loko ku ri na swin'wana maybe va nga swi twisisiki a va ti va ta hlamusela swi ta kota ku va swi lunghisiwa loko ri ku na leswi va swi vonaka swi nga hoxeka hayi ku va vhe va na moya lowu wa ku manese va khola yes of course va nga va ri kona van'wana u kuma ku maybe va hlamulela va hlamulela tlhelo hi ndlela yin'wana ene van'wana va hlamulela tlhelo hikuva community ku ri yona yi sungurile like u kuma ku munhu wa ta kwala a kuma ku maybe ku na swin'wana a swi tshamisekangi a vulavulela henhla ivi swi kuma ku na yena nese luya nurse phela na yena i munhu mm. u kuma ku na yena maybe u u tlherisekela hi marito man'wana mo ka ma nga ri ku kahle se lexi ni nga xi khutazaka eka community i ku va a hi a hi seketelanini okay eh, hi ku xikongomelokulu i ku va hi pfuna muvabyi wa hina ku a tikuma a kha a tshunguleka or a kha a hola eka vuvabyi lebyi a nga ta hi byona ni mi twisise swa mina khayiseli swinene mani ku na wadi yin'wana eh, yi nga duma kwalani verimani giyani hayi ve ri loko Okay, ya ni ve- block. ve ri loko nghena kona ai a ni tivi a va vula ku khale a va vula ku a ni tivi masiku lawa khale a va vula ku loko zi ti kumela hala giyani ai swi nga ndzi nga ha vuyi kambe hambiswiritani khensile sesi wa mina hlayisa kaya Alright, you can send me. Sorry. i mani twa loyi n'wi yingiseri nhlekani ahe Hayi minjani? epfukile mi njhani papa Hayi pfukile. a khensa mm, voni ku ni xikalavito ka swi njhani ku va muongori xikalavito ku vula ntiyiso um eh, dotchete ka siku ra namuntlha ku va muongori swa vava mhm. xihambani swi vava ngopfu swi vava kwihi swi vava la mi kumaku ku um lava va ku rhumaku tanihi ti-employer ta wena a va a va va nga kombisa rirhandzu loko va fika va vulavula ka radio mara a va hi rhandzi ene lomu siyani vanhu hikuva va nga endli yini kumbe hikuva va endla yini hikuva sweswiwani va vulavule hi ti-resources loko no mi rhiferela swibedhlele hinkwaswo swa mfumo ku hava nchumu botese ku hava nchumu ene loko sweswi vuvabyi ehe hoho loko mi ku mi hi rifela ka ka swibedhlele hinkwaswo swa mfumo mi vula swe le kwihi swa mfumo tiko afrika-dzonga kumbe mi vula limpopo mi mi vula ku hi ku hi ku lava va vulavula va tiva swa le limpopo se mi nga kuma ku loko mi va rifera swa le mi katsa na va eastern cape na va k z n mi kuma ku a va ku tivi kwalano hayi ni vulavula ngopfu swa le limpopo Okay. Limpopo a ma tivi ku tala. mm. ene sweswi loko mi fika Ah. mi fika mi kuma mina tanihi muongori yes loko xilo ni ku ku hava nandzu wu vuya ka mina loko sweswi mi fika wadini mi fika mi kuma ku va tise swakudya swo bola nandzu wu vuya ka nese nese a yi sweki swakudya ene loko va fika va nge swi va titola na wena wa neke ya fika u voniwa nambe hi varhangeri se ku vula ntiyiso mina ni nge vuli ku na celebrate siku ra namuntlha ni ni pfuna ni pfuna ni ku leswi memako swi vulaka ko va swikombiso kumbe hi leswi humelelaka ni vula ku leswaku um a hi vulavuleni hi swilo leswi swi nga va ku swi kha swi humelela swi ri swa ntiyiso ku ku ku na ku va ku ri na ku pfa ku va na nkarhi lava vavabyi va kumaka swakudya swo bola e swi kona swakudya swa swi swi nga ri kahle ivi endzhaku ka nkarhi ku ta vanhu ve le khixini va ku ho ni nga va phakeli a swi kahle ivi loko mi kuma ku van'we a mi va nyikini nambe u ya vuya ka mina ku ya cati wa mina hi mina ni va ku ni sele na muvabyi la nga sweka na la nga order a nga ha ri kona ku mina wa mina swi a ni ngo masiku a ni ngo masiku lama swibedhlele ku sweka n'wina vinyi va va va ni vula ku n'wina no vula ku n'wina vatirhi va va ndzawulo a ka ha ri a ma ha outsource mi insourcile most timhaka to sweka exactly se swi bola njhani ivi se ku va na hoyihoyi since ku insourciwile botpet mi kuma munhu la admitiwa ku xibedhlele va ta mi byela ena va pfumeli swakudya swa le handle swi nghena hi phemba hamba ntiyiso swakudya swa le handle a swi ngheni swibedhlele ene leswi swekiwaku laya ni botped a ti mara kombela ku vulavula hi hi hina tanihi manese yes i ni tiva kha va vulavula hi laya va nge ti ri eh, m e c va nge ti ri ku ku ku la ku seviwa mali va thola ti-specialist um hina ti-nursing oncologist ti nga lo tshama swibedlele swo karhi a ti thoriwangi ti byeriwe ku ti ta nyikiwa ten percent ya annual salary ya tona ene ku na manese lama a fanele va translate va suka ka staff nurse va ya ka general nurse hmm. va byeriwe ku loko mi ti hakeleli hi n'wexe a ku na mali hi ta nyika lava va nga hakeleriwa hi mfumo heyi masiku eh, eh. leteri ti-specialist hi leti ti lavekaka ngopfu va sevhela mali tona yes ku va ti-post phela sweswi ti nga occupayiwa hi vanhu va ti-nursing oncologist mara va nga ri ku hakeriweni va va va nga ri ku hakeriweni ka poso leyi va nga va nga le ku tirheni yona ye exactly a ve le ku hakeriweni kumbe hayi mativa a endle a endlele ni xikala vito ne a endlele a endlele ni so kundzela ku hi nga mi onheli siku ra n'wina leri siku ra n'wina leri ne kambe kambe mhaka leyi mi taku na yona yi na nkoka swinene a mi tivi a a a a swi koteki ku hi nga bula na n'wina hi nga ri moyeni a hi nge mi xavisi helo ni hi bula na n'wina mi nga ri moyeni mi hi nyika xifaniso nyana xa ku ku na yini na yini na yini a hi ta kota ku lava eh lava va tirhanaka na swona va hi byela kahle kahle hi fike njhani ka xiyimo lexaku ku sweswo mi nga swi hlamusela na leswi kumbexani mi nga hi byelaka swona ku ya mahlweni a swa koteki eh ni khomeleni tani buti wa mina ni khomeleni tani sweswo miyingiselo wa munghana lonen f m makom mandlela a yini emahlweni hi twa kumeri yeni n'wina vaongori hi le ka 015 n'waxemu nkarhi wo tani a mi va mi ni rhumela swithombe swo tala ni mi vona mi ri mintirhweni sweswiwani mi a mi le ku mi le ka mi ya data 015297185 nakona ko afrika wa vulavula ka mukana lonene fm makomba ndlela se hi laha hi nge ha ku rhamba muyingiselo wa mina hi lava ku twa n'we ku n'wangulo wa n'we wu ri yini ka timhaka letiwani n'wina mi nga vaongori um hi byeleni ku mi le ku hlanganeni na yini mi tirha njhani mi n'wi twile muyingiseri un'wana ka kombisa timhaka ta ku eh ku na van'wana va le ku tirheni ka tiposo leti va nga ri ku ku hakeriweni ka tona kumbe va nga ri ku holeriweni ka tona eh hi ndlela yaleyo leswo swo translator a hi tshame hi tirha ngopfu hi swona swo translator eh ka hi ringeta ku translator un'wana a ah, va kha va eh va swi ka swi tika la na la na la mara loko hi landzela tihofisi ta ko eh, kahle ivi swi hetelela swi swi hetelela swi swi swi swi swi va koho hi ndlela yo yoleyo imani hi twa un'wana mi yingiseri laha hi twa ku yi angula ku yi ni hlekani mi amukerile ka munghana lonene ahe minjhani tata hi pfukeli mi njhani tata hi pfukile a khensa mina ni heta n'wankomo la pitori ahe sesi hawa a hi la ku tlangela international nurses day na hina swi kahle ku va muongori ne eyi swa tika swi tika kwihi swi lava mbilu swi lava ku tiyisela a swi olovi ni byeleni ku tika ka kona swi tikisa hi yini ku tika ka swona i ku hi le ku pfuneni ka munhu loyi nkarhi wun'wanyana na yena a nga luza hopu a nga ha ri ku tshembeni ku swi ta endla nkarhi wun'wanyani u va a ri na enga munhu loyi i nge le ku n'wi neseni wena i i ringeta ku vuyisa ku pfumela ku ri swi ta endla khodelela i ta va kona swi ta va right

a nga dyi swa so na swa so na swa so mm. nkarhi wun'wanyana just because ku munhu hi le ku tweni ka ku va wa rivala na ku leswa so ni te a ni swi lavi ivi swi yata mina ni tirhe khixini ni muongori ni lava ku n'wi pfuna ntsena ku a dya ni ta kota ku hatla ni n'wi nyika tiphilisi mm. loko swi fika swakudya leswa he nyani u dange swona he a ni swi se ri ku sungula ku va na ku lwa ku lwa ni ringeta ku hlamusela ku hawa ivi loko nghena family kona hi le nghozini hi ku i ta ringeta ku hlamusela ku ni tswari ni list ende loyi a nge le khixini nga ku ti hlamulela nga ha ri kona i wexe wehe i fanele hlamula swilo leswi hinkwaswo timistake leti nga endleka ku ya khixini ku fika awardini mm, mm. i hlamula swo tani loko line ni nga ri kona tixiti ta xibedele loko ti nga ri kona i fane i cinca mbede wa muvabyi line lelo ni ri le a va le ku tiseni ka line ni endla yini tanihi muongori mina a yi kona loko ni zama ku hlamusela a swi twali nese yi na attitude nese a ti a ti yingiseli swi fika ka ta mbedo mbedo a yi kona xibedhlele mina tanihi nese ni ndlisa ku yini ni nyikiwe thirty one mbedo awardini mm. n'wina mata mi ri muvabyi wa vu thirty one ni ndlisa ku yini Eish. E, e, lo- loko mi ta ni ri muvabyi wa vu-31 lava tisaka a va swi tivi ku le ku tele le ku ndise ku yini le a a va va kha va nga swi tivi swilo leswi nkarhi wun'wanyani va tibyela ku ku ta va ku dischargiwini hi nkarhi walowo ku yimeriwa nkarhi wa ku discharge o yi tele wadi leyi yi rhwala titi Mm. ivi n'wina wa vu-31 mi suka mi ri casualty mi fanele mi ya admitiwa wadini hi yimele ku discharge muvabyi loyi hi n'wi dischargini loko ni ku boot party n'wina mi nga pfa mi suki mi nga mi susa mibedweni n'wina ma ha ri muvabyi mi dischargiwini mi yimele murhi famasi ma ni twisisa mi yimele murhi famasi a famasi murhi a wu si fika ku na tim lava hi va vitaka timesanje va fanele va landza mirhi leyi loko a nga si fika mina ni ri nurse ni dlina ni ndlise ku yini ni tsutsuma ni ni traya ku endla ku swilo swi va fast mm. ni landza mirhi leyi a famasi loko mo sala mi wa n'wina boot party mi karhi mi yimele mirhi yaleyo mina ni le nghozini a ni ya kwini ku ri na messenger mara a ni ringeta ku hatlisisa swilo na mi twisisa na mi mm. hey ya ka tika e, e, e, ku ku le ku tikeni kambe kambe hi makumenharhu wa second ku na un'wana se a nga la layinini a ni lava ku kamba ka n'we ku mi vona ku tirha sweswi tanihi muongori hi nkarhi lowu wa covid na loko ku nga se va na covid ku ve na ku cinca kukulu ku ve swa fana ku endleka hayi mina ni nga ku nkarhi wun'wanyani ku ve na ku antswanyana hi mhaka ku vavabyi va hina sweswi a va nga ha talangi ku fana na nkarhi luwa van'wanyana ni ku vuvabya va ri kaya va tibyela ku a ni yi xibedhlele kumbe njhani ni vona ingaku overcrowding ya le xibedhlele a yi antswa mm, mm. sweswo a ku talangi ngopfu ngopfu ni mi twisise swome ni khensini swinene hlayisekani ni khensini na ku ri neta bale la pitoni ya neta hi swona un'wana hi loyi mongo ri hlakani hayi pfuxerile tata mi kwihi papa hayi pfukile minjhani ya hi pfukile mana ha khensa swinene ku mi hi bele riqingho ma swi njhani ku va muongori ma Mm, swi nandziha ngopfu ku va muongori eh. mm, loko u pfuka nampundzu ka swi tiva ku u na opportunity ya ku yingiseriwa hi munhu swi nga khathaleki ku na xiyimo xa njhani Mm. loko u n'wi byela xilo u ta ku yingisa a tlhela a endla leswi wena u n'wi tsundzuxaka swona mm. swi nga khathaleki wa malembe mangani and then swin'wana loko mi koti ku humelela ka ka ti-plans ta n'wina leti mi nga plana ku mi lava ku n'wi tshungurisa xiswona munhu swi mi endla mi va na satisfaction swinene tanihi muongori mm. so swi mi swi hi hlohlotela ngopfu ku hi kota ku ya entirhweni hi masiku masiku hinkwawo because hi na opportunity yaleyo yingisiwa hi vanhu va malembe mo hambanahambana na swiyimo swo hambanahambana ivi hi tlhela hi khensa swinene eka vanhu lava va nge le ku loko se hi khalanga ku fika va ku um kumbe va ku xibedhlele xa ka malamuleni ku na problem munhu wo sungula ku sandiwa ku ta sandiwa mongo mm, ku hi mm. vona va nga endlaka ku tirhi wa vona ende sweswo hinkwako tiprovinsi hinkwato va endla sweswo va fika va lavanyana xindhawana ku wena muongori a wu endlangi swo karhi ku na ti-example to tala leti hi nga ti kombisaka maswita mara a hi nge vulavuli hi swona namuntlha mara a hi hi lava ku celebratiwa masiku hinkwawo manese hi mhaka ya ku ku celebratiwa ka hina a hi lava ku mikisa mihiba xikahle hi nyikeni swi tirha